سڵاوی خواتان لەبێ بینەران خۆشەویستان من مستەر شکۆم بەخێر هاتنەوە بۆ نان کەناڵەکەمان بۆ ژانرا یاخود پلەیلیستە نوێکە کە زۆر لە مێژە بەتەمام بیکەم ژانرای کە هەموو کورد بەدڵیەتی هەموو کورد بەدڵێتی ئەویش یاری گەیم پڵی بکەی بە پارت پارت چل دەقەیی بێتن و بیکەیتەوە زمانی کوردی تر بە هەر شێوازە بکەن بۆ ئەمڕۆکە یەکەم بەشمانە لە GTA San Andreas هەوڵ دەدەم هەم بە ژێرنووس هەمیش بەخۆم بینی کەم یعنی ئەو شتانە کە مەجالم نییە یعنی مەجال نابێتن بە دەم تەرجمەکەم بە هیندەیکەم بە ژێرنووسەکەم ئیتر پێم بڵێن کام لاتان بەدڵە ئەو لە کۆمەتا پێم بڵێن دەڵەوە دایکمە مردووە

سەردەکەوێتێ بۆستە لەسەر ئەژنۆکان ئەدە بۆستە کاکە و بواکەی لەسەر سکت درێژ بە ئاوەتە بەخوا ئیزعاج نەمانە ئەوە بیرم دێ کە چ دەڵێ منەوە دەگرم دەڵمە پارەکەی بنە مەی بە دەڵێمە پارەی پیس و ی بخە دەڕاتە پارە منە خۆم فیلەکەم پڕ دەکەمەوە دوایی لەسەر حسابەکەیتەوە بەخێر بێتەوە کاڵ بێت خۆش هاتیەوە تۆمە بیر نەچووە دەڵێ دەڵێ خەو نەبێ ئەوم بیر دەچۆ بەس یعنی بیرم لەوە کردو بۆ دە زۆرتان پێچوو تۆزێ ئارە بەرەوە برا تەبعەن یاری تریشمان لە ئارادایە یاری تریشمان لە ئارەدا وەکو گۆڵەڤۆر و چەند یاریێکی تر کە وەکو بڵێ کورد بەدڵ یەتی هەوڵدەدەمانش خەمە ناو ژانڕەکانی پلیلیستەکەمان چکا یاری ڕاستی بێ سەیری کەم ئەو مادوبوون هەوڵدانەیە کە بەس ڤیددیوەکەی دوێنێکەوەی مستەر بیستەکە خۆشەویستان سێ ڕۆژم پێچوە سێ ڕۆژ تێگەن ئەدۆ بەتەمام شتێکی تر بکەم چی بکەم بەتەمام ئۆدیۆ تراک دانم کە بە زمانی ئینگلیزی بە زمانی کوردی لە ناو یوتیوب توانی سەیریکەی بەڵام هێشتەوەم بۆ نەکرابەوە دەڵێ چی تر تێم کاڵ ئێستا لە لێ بترسیدم من خاوێنم یاساییم تۆ هەرگیز خاوێنە بم مەکە مەگە چی وانێ لێرە ئەمە چەکە ئەفسەر پەلاسکی کە دە دەقە پێش ئێستا فیشەک بارانی پۆلیسێکی پێکرا مەکە کاکە گواکەی طبعا هەنێک جنێو ناکەینەوە کوردی بۆ هی نەبێ بڕۆ. بێزاری کردم

تێگەی یعنی بە چکە لەوانەیە یا بڵێ پێنج ساڵە من لێرە نەبوومە لەوانەیە نەمناسنەوە پێنج ساڵە خۆم وەکو گروپ سیریتەکان نیشان نەداوە هەمە بۆڵەزن زۆ زۆ چاکەم جا پێم بڵێن ئەگەر گروسید ماڵە لانیکەم وابوو لە پێشەوەی هەموو شتێک تێک بدەم بفاکتا با پێدا بڵێ گوشەی فاک هەمیشە بەمانای جنێو نایە تێگەی بەمانای شتێکی تریش دێتن زۆر مانای هەیە با پێتان بڵێم بەزا هەوڵ دەدەم جنێوەکانتان بۆ نەکەمە کوردی ئەگە جنێوی پیس بوو چکە پێویست ناکە وەل حاصل ئەمە ماڵی بیکسمۆکە ئەمە یەکەم شوێنمانە بەس پێم بڵێن ئایا بە تەرجمەی خۆم بێتە خۆم بیکەم یان بە ژێر نووس بیکەم ئەمەی ئیپسۆد یەکەم هەردووچ یەکەم بۆ بزانام کە کام بەخوازت کوژم دەڵێ بەسە چیەکەیەوە کاڵ بەسە براین پسکە مام بە داکمان جوێ لێ بێتن دا ئەوان خەریکی شتێکن بە تەمای شتێکن دەر ئەپ تو سەڵتن ینی بە تەمای شتێکن ئەما وەزەم سەیری داکیەکە چکە داکی تازە مردو ئەمە بۆ واکە بەس پێم بڵێ

دەڵێت نازانم بۆ ڕوویدا بەڵام بەڵمت پێدەم ئەوەی دایکتی کوشتە دەی دۆزمەوە ئەم شەقەمانە زۆر سار بوونا مەبەستی لەوەیە کە هام سار مەبەسی لە ساردی نیە مەبەسی لە ترسناچیان زۆر ترسنابوونیانی هەموو دڵیان سار بۆتەوە و وەکو بڵێ بەکەیف خوان تاوان ناکەن مەبەستیان لەوەیە دەڵێ

پێم بڵێن بە کامتان دەوێتن چکە لەوانەیە ئەگە بە تەرجومە بێتن زۆبەتان حەز بکەن بە سەریگە دەڵێ پێ ساڵە زۆر بیر دەکەم بەوان زۆر خۆ ببینێن سێرەکە چۆن دۆزیەوە کە پیاساگە لە چوار دەورە خۆشحاڵم ببینینت تەبعەن ئەوە دایکیشی یەکەم جا کە یاریمە کرد ئەو شتانم نازانی ڕێک بخۆم یاری بەکردو تەواو دەڵەوە تازێکی ترە خۆ لێ دزیەوەتەوە داکی منش بوو بووە بەس بۆ ما پێ ساڵ دایکت نەبوو تەبعەن یەک شتێ دەمێ بۆتانیە ڕووکەمەوە دەهێڵ یو ئار ئەمە مەبەستی وە بەڵێ بەڵێ دەیکەی ها بە کوردەواری خۆمە ئەرەیەکی نەرێنیە هەسە نمونە بەدایکە دەڵی ئەچمە بازار دایکت ناوێ بڵێ مەچۆ بازار بەزاڵەتی بەڵێ بەڵێ ئەچیتە بازار های عنی ناچیشت یا بە چاوت ناکرێت خەمیتان نێ فێرین گزیش دەبن لەگەڵ بۆ ئۆکەی

ئەوە درایڤ بای یانی وەکو بڵێی تێپێ تێپە ڕەبن و تەقاگەن واز بێنە قوربانە بم ئۆکەی بە ئەڵێ بە دوایم بکەوە ئا برا چۆن لێ خورم بە قورعان بیرم نەما وی وی وی ئۆکەی بەجددی بە کۆمپیوتەر زۆ زۆ خۆشە بە پلستشن دەڵێ ئەو گەڕێنێتەوە بە زەوایانی بیرت بردێنێتەوە شەکە نێرە زۆ گۆڕان

بیجوڵێنە کاکە گیان. جا پێم بڵێن خۆشەویستان ئەگەر حەزتان لێیە بەس بە ژێرنووس بێ یان بەس بەخۆم ئەو شتانەی کە گرینگ بێ ڕوونی کەمەوە تێگەن یانی شتە داهینەکان مەکە کاکە ئەرە ئەوە ئەو بووە کاتن ئەیها بۆڵەر سسیارێکی بۆڵە بەدوای بەدوام کەوتووە ئەوە جنەویدا تۆ یار تەناوەکو بڵێ ئەرکێکی سەر شارمە یان وەکو بڵی بارە قورسی یا لەسەر شارمە دەگەی یعنی تۆ بەڵێ هاتوتە سەرمانەوە لای بڵی دیمە بسی لەوەیە ئێسکەگە داڵێ ئیسکۆس تۆی هین کردووە لاواز کردەوە وایان نا ئیسکۆز مەبستی هینە لە بەشەکە لە بریکە تێگەن کەنتری نییە وەکو لینەکە بەشێکە لە ئەمریکا ئیسکۆستی پێدەوترێت بەس طبعا ئیسکۆست زۆ زۆ خۆشە بۆزم سان فرانسیسکۆ ژەوێندەرە غەڵت نەبوو ئەرە کاکە دەبڕۆ یان بڕۆ یان ئەجا ئەلێکانە نییە بۆ خۆم هەر جەم پێکمە کرد ئەوە

تێگەن تاقەتم نەبوو بڕۆم تێگەن ئەوهاما کرد نین سارۆقەکەی پشت هەبوو جێت پاکەکە سپاون مەکردەوە و بۆ خۆمە چوومە شوێنەکەی ئەم ویست تێگەن و بەس ناخەمتانەوەی چیت بەکار ناینە مەکە کاکە مەکە ئەو باش وازێنە وا وەم زەمی بکەنە شوێنی گەرفرێندەکە شەتوانی گەرفرێندش بەدەست بێنین بەس بەجددی پێم بڵێن لە کۆمنتە ئەگەر بتانێت بەس بەخۆمە و شتە گرنگەکان ڕوونگەمەوە بۆی زۆر لێتان تێکەڵ نەبێ یانش بەس بە سەر تایتڵ بنووسە یەکێک لەوانە پێ بڵێ باشە چکان ئەمە پرۆژەیەگە بێتین نیشەڵدا ئەچینە ڕیزی ئەو کەسانێکی ئەو بەدڵتان دەبێتن تر بۆ دەوار و هەموو ئەوانە دەڵێ تۆکەی ئەڕۆیت دڵنیانم لەوانێ بێنەوە شتەکان لێوانە زۆر تێکچوونەوە کۆتاش بێ پێشمان پێ بێ یارمەتی تۆە خەم نەبێ وا لێ ناکەم

تەبعەن بە چیتەوە بە سپید ڕەنمە کرد بەماوەی پێ سعات کامل جیتیئی سانەدرێس و تەواوە کرد بەزە ئەو چیتێکە بەکارم دێنە بەس جێت پاک بوو زیاتر جێت پاک و خوێندانە بەجا خاڵ دووە لێ بێتەوە تاوە ئیتر خۆی هەر ئەوەندەیە با ئەوزە شتێکی بۆ بشێنین بسم الله الرحمن الرحیم

ئێستا نمونە پێ دەڵم لەج گۆ پڵی فوتبۆل یو داون یعنی دیت مەبەسی لەوەیە تێگە داون مەبەسی لەوەیە دەتوانانی بڵێ وەکو بڵێ بەتەمای ئەوە تا جنێوێکی تریشی پێ جنێوکی پێدای بە سەبعان وشەی بچ لەوانە زۆبەتان بەس بە جنێو ببینن بەس خۆ سێمانای هەیە دانمانە یەکەم بە مانای سەگی مێیە دێتن مانای دووەم بە مانای بێغیرەت دێتن نەفەرێک بێغیرەتی نەبێ ئەوەی سێویشتان خۆتان نەزان پێزانکەەوە ڕوونکەینەوە بەس ئەو شانتان بۆ ڕوونەکەمەوە کە مانای تریشیە تەرە لە تۆکش بامان شەوە حالن لە پارتی سێمین فێربوونی زمانی ئینگلیزی وە زۆ زۆشتی ترش باوەکەەوە بیتانەشێت بۆڵی تۆکەکەمان بکەن

من خۆم ماندوو ئەکەم ئەو هەموو هەراهوریان نایەنەتەن کورد بەس حەزی دار بێ لەگەڵ تەوە نیە بڵێ تعلیق و شدە بەغەڵەت تێنەگەن کورد حەزی لە ڤیدیۆیەکە بە گولە بە ڕۆژە بە دیارەوە دانیشێ من ڤیدیۆەکەی دوێنەکە سێ ڕۆژ پێوە خێری بوومە هەشت دەقە دەرچووە خەڵەکە چیە تاگە هەر بەرجدی کورد حەزی لە ڤیددیوەکە گولە بە ڕژە بەرەمەردانێتم ئیتر پێم بڵێن

والە یوتیوب زۆرتان نەدەمەوە گەر پرسیارێکی ئینگلیزیتان هەیە ئینتحان ئینگلیزیتان خۆم یارمەتتان جا خۆشە زانەوەی خۆشتر چی بوو لە پۆلی شەشی نیشتیمانی پ پ پ پ پ نۆ شش بەڕای ئەوە نۆ شەشەکەم لە چینە هەمووی پ پ ڕیزم کردبوو بە بۆنی ئەم نۆ شەشە معدلم بووە پەنجاوەش زۆ زۆر نازدار بوو ئە

حەزم بەجدی لە چیا خۆشویستان گۆد ئۆف وار کرەیتۆس نەک بڵێ لە بە بینەر و شت بەجدی کە گۆد ئۆف وار هاتە دەرێ من دەتوانم بڵێم یەکەم کەسم کە چیرۆکەکەیم بە تەواوەتی دانە لە یوتیوب تێگەن کامل چیرۆکەکەیم بە هەشت دەقە بڵاو کردبووە هەفتەیەک نەبوو هاتبوە دەرێ تەبعەن خەڵکی تر هەبوو بە پارت پارت دەیکرد بەس کە هەتا ئەو بە پارت پارت تەواوی کرد هەتا وەکو بڵێ مانگێک نازم چەندیان پێچەوانەی کە تەواویان کردووە من بە هەفتەیەک تەواوم کرد و بە هەشت دەقە بۆم دانا تێگەن یعنی بە جدی دیسان بەغڵەت هاتمە دەرێ نا ناتمە دەرێ ئۆکە ئێفم دانەکەن بە زیتر حەز دەکەم وەکو بڵێ چیرۆکەکەیتان بۆیم بکەم هەتێ سەیاری بەتەواوەتی پێ نەکردووە بە کرێتۆس بۆیە بۆ من زۆ زۆ خۆش دەبێت بەس ڕاک نە ڕۆک جارێ ناتەمەگە پرێسەشنێک بەدەست بێنم ئەف با بچینەوەی تە تەعاان هەر وەک وتمان هەرچی ئەنووسێ لە باگراون بۆتان تەرجوماکەم ئەوانی کە پێمان نەکرێت یعنی مە بەسم پێم نەکرێت یعنی مەزالمە نەبووکەین کەسە وەم ڕسێ ڕووی دەڵێ قسەکانی تۆ هیچ مانەی لێ لێکەن بێقیمەتە ئۆکەی براکانی جۆنسز پێکەوە ها دەکەن بەزم دەنێنەوە ئەوزەم گرافیت یەکەیەوە ئۆکەی ئۆکەی جا خۆشەویستان ئەوە یەک شت هەندێک مۆتێ دەزانێت یاریەکە تێگەدەی بۆ مۆت نە مۆدێکی بۆ جی تی ئەی سانئەندرێس ڕاستە کوالێتی جوانە بەس دانێکی کوالێتی زۆر زۆر جوانترەکە ئیشەڵا ئەگەر دۆزیمەوە بەشی دووەم و بە دواوە بم کوالێتێ جوانە کە ئێستا کوالێتی خۆی جوان عەیبە عەیبە یعنی عەیبی نییە تێگەن دێفنتیڤ ئیدیشنە بەڵام

یان شتە لەو جۆرە بەخوا تۆزە کوردی سەقەتە بۆ تەرجوبەکردن هەندێک گوشە هەیە یاخود هەندێک ڕستە هەیە ناتوانانی بە کوردی دەری بڕی تێگەی ئێستا نمونە وشەی ئەگزاجرشن ئەگزاجرشن واتە نەفرێک بێ مێش بکاتە گامشتەکە زۆر گەورەکە هام ئەگزاجرەیتی کردووە تێگەنە سەربوونە من ئەڵێم دەچمە بازار قەرەباڵغ بوو ها شوێن نەبوو بڕۆم بەس من بە شێوازێک باسیەکەم کە ئەگزاجرەیتی بکەم واتە زۆر شتەکە گەورەکەم دەڵم چوومە بازە کوورە ڕێ نەبوو پێدا بڕم سارە هەمووی کەپس ببوون ها ئۆڤەر ئەگزاجرەیتی دەکەم تێگەن زۆ زۆ شتەکە گەورەترەکەم بەجەستا لە کوردی دەبێ ڕوونی کەیتەوە وشەی دەقا و دەقمان نییە تەرجومەیکە تێگە مەبستم لەوەیە لەگەڵ و فێرە ئینگلیزی دەبن زۆ زۆ چاگە ئیشەڵڵا لەگەڵتان بەردام دەبم و ئیشەڵە ئەمە بڕگەیەک دەبێتن کە لە ناو کەناڵەکەمان چکە کورد حەزی لێ هەروکو دووبارە ئیڵێمەوە بۆ نازە بۆ بە کەس تێکەوتم کورد حەزی لەم هینەیە لەم ژانڕایە

بەر بابچینە نایە بابچینە ناو سیارەکە خێرە خێرە خێرە با بڕۆین بەخوا هینا یعنی بە جدی نۆستالجاچی زۆ زۆ خۆشە یاریکردم بە جیتی ساندرس زۆبەتە وتم بە خۆشم وتبوو ڕاستەوە وتم بە جیتی سێ دەست پێ بکەم بەزەمەیە چی بکەم با پێتان بڵم